شروع کریندے پئیں واہ واہ اے دل دریا ہے کاڳلاں دی ٻیڑی ہے کبوتر ملاح ہے لوک پئے چڑھدن ساݙی وی صلاح ہے لوٹا رڑھ پیا قصہ چھڑ پیا بادشاہ کل کائنات دا اللہ پاک آپ ہے ہک چھوٹے جݙے ٹکڑے دا بادشاہ ہا اوندا پتر تے ٻئے اوندے ترائے یار ہن بیسیکلی قصے دا عنوان ہے چار یار۔ ہک بادشاہ دا پتر، ہک وزیر دا پتر، ہک درکھاݨ دا پتر تے ہک ڄٹ دا پتر۔ اے چاراں دی یاری ہئی، یاری ایں چھیکویں ہئی جو چارے کٹھے رہندے ہن، کٹھے ٹردے ہن، کٹھے ٻہندے ہن، ہکو جئے مارکا کپڑے پہندے ہن، ہکو جئے جتیاں پہندے ہن، ہکو جئے ٹوپیاں پہندے ہن، ہکو جئے تاج پہندے ہن۔ واہ واہ کریندے ہاسو، ہائے ہائے کریندے ہاسو تاں میکوں وی سمجھ آسی کہ تساں میڈی گالھ کوں سنڑدے پئے ہو۔ قصہ ایڈا چسول ہے کہ تساں زندگی دے وچ ایجھا قصہ نہ سنڑیا ہوسی۔ تھی سنگے تاں ساڈے پروگرام کوں اپنڑی وال تے شیئر کر ڈتا کرو تاکہ زیادہ توں زیادہ لوگ ایہ سرائیکی لوک قصے ضرور سنڑن تے معزوز تھیون تے اپنڑے بالاں کوں وی سنڑاون۔ بادشاہ دا پتر، وزیر دا پتر، درکھاݨ دا پتر تے جٹ دا پتر چار یار ہن تے یاری ایݙی چھیکویں ہئی شہباز گوپانگ صاحب کہ ہر ایلے کٹھے تے بس کٹھے۔ انہاں بئے کے ہک فیصلہ کیتا کہ جیڑھے ویلے وچارے چوں ہک سنگتی پرنیسی اوندی جیڑھی کوار ہوسی او اساں ترائے سنگتیاں دی روٹی پکیسی تے روٹی پکیندے ویلے ساݙے منہ اچ بھن کے گراں گھتیسی۔ انہاں ساراں اتفاق کیتا۔ عبدالحق نیازی صاحب لوک قصہ سݨائیندا ویٹھاں، چار یار قصے دا عنوان ہے تاں انہاں نے ساراں نے فیصلہ کیتا، متفقہ فیصلہ تھیا جیڑھے سنگتی دی شادی تھیوے ݙوجھے ترائے سنگتی راتیں آ ونڄن او ٻاہروں دروازہ کھڑکاون تے اندروں او کنڈی ونڄ کے اوندی ذال کھولے او آپݨے بھیراواں واسطے پراٹھے یا روٹیاں پکاوے انہاں دے منہ اچ بھن کے ہک ہک گراں ݙیوے او گراں کھاندے رہون تے اے ہئی انہاں دی ہک ریت، ہک رسم، انہاں دا طریقہ کار۔ پہلے جٹ دے پتر دی شادی تھئی اتھاں انہاں ایہو کار کیتی وت درکھاݨ دے پتر دی شادی تھئی تاں معرکہ انہاں وت ایہو کم کیتا۔ اوندے کنیں بعد ذوالقرنین سکندر جیڑھے ویلے وزیر دے پتر دی شادی تھئی تاں وت انہاں اوہو کم کیتا کے آ کے دروازہ کھڑکونے اوں روٹیاں پکائیاں اوں منہ اچ گراں بھن کے تریہاں یاراں دے منہ اچ کھوائے۔ زندگی گزردی پئی اے بادشاہ دا وی ہکو پوترا ہئی اوندی وی وڈی خواہش ہئی کے کدائیں میڈے پوتر دی وی شادی تھیوے آ پر نہ تھیوے آ انہاں چار سنگتیاں کوں وڈی ٹیک ہئی جے بھئی سارے تے بہوں سارے ادھار چاڑھی اودے بادشاہ دا پوتر کدائیں پھر پیوسے تے ایندی شادی جو تھیسی تے یکے ادھار لہیسوں۔ اچھا روشن نواز کھیڑا پروگرام شادی دا رکھیچ گیا بادشاہ نے گنڈ پھیر ڈتی شادی دا ڈینہہ آگیا انہاں بادشاہ دے پتر کوں ایندے یاراں آکھا کہ بھئی مارکا ساریاں شادیاں دو تے تائیں ایویں کیتا ہا کہ راتیں تو آگیا ہاویں سارے سنگتی کٹھے تھیا سے ساریاں زالیں ٹکر پکایا ہا تے ہک ہک گراں بھن تے سارے سنگتیاں دے منہ اچ ڈیندی رہی ہئی اوہا ریت اساں اج کرنی اے پوری۔ اج چونکہ توں بادشاہ دا پتر ایں متاں توں ونجئیں گالھ توں مکر۔ اوں آکھیا کوئے نہ سئیں جیہڑی گالھ آئی او گالھ وفا تھیسی۔ راتیں تساں آ ونجائے تے بس انشاء اللہ میڈی ذال پراٹھے پکیسی روٹیاں پکیسی تساں وی کھاسو میں وی کھاساں اساں اپنی ریت پوری کریسوں۔ مارکا ایں با شہزادی کوں سمجھایا ایہاں کہہ کے خیر آوی اگر توں میڈے سنگتیاں کوں ٹکر کھوا سنگیں تاں توں میڈے گھر رہ نئیں تاں توں کھیر دی دھوتی ہوئی جیویں آئیں اونویں بیٹھیں میں تیکوں ہالے ہتھ ای کونی لایا توں اپنے پیکاں دو ولی ونج۔ ایں آکھیا خیر آ وی میں تیڈی وی بانی ہاں تیڈے نوکراں دی وی بانی ہاں جیویں تیڈے بھیراواں دی بانی ہاں تیڈے سنگتیاں دی وی بانی ہاں جیویں تو حکم کریسیں میں اونویں کریساں اوں ڈسایا کہ بی ساڈی ہک سنگتیاں دی متھ متھی ہوئی ہے کہ اساں جیڑھے سنگتی دی شادی تھیندی ہے ڈوجھے سنگتی دی جیڑھی زال ہوندی ہے او سارے سنگتیاں دے منہ اچ بھن کے گراں لیندی ہے ایں آکھیا جی بالکل ٹھیک ہے۔ ہن سیں ٹائم وی تھیچ گیا راتیں او اٹھ نو ڈاہ دا ٹائم تھیا انہاں آ کے دروازہ کھڑکایا۔ بادشاہ دی ہک پرانی ریت ہئی پرانی رسم ہئی قصہ اپنے انٹلیکچوئل خط اچ وڑدا پیا ہے ذرا دماغ دے دریچے کھول گھنو ہن تاں کائن ایویں سادہ سادہ گالھیں ہن قصہ ایویں چس کریندا ہسی تے قصہ ایویں جمدا ہسی بس ہکو کیتا کرو اپنی وال تے کوئی شیئر کر ݙتا کرو تاکہ زیادہ توں زیادہ لوگ اے میݙے لوک قصے سݨ سڳن۔ اچھا قبلہ! ذال وی کئی راتیں دی جاڳی ہوئی ہئی، تھکی ہوئی ہئی تے بادشاہ وی کئی ݙینہاں دے جاڳارے تے رسماں تے ریتاں دے وچ تھکا ہویا ہا۔ مارکا ݙوہاں کوں نیندرا آ ڳئی ایں ٻاہروں دروازہ کھڑکایا۔ ہک ڳالھ ٻئی کیتی ونڄاں کہ بادشاہاں دی ہک رسم ہئی کہ سیج دے اتوں نہ ننگی تلوار ایویں ٹنگ کھڑیندے ہن بھئی بادشاہ تے پہلی رات جو کوئی برا وقت آوے تاں بادشاہ تلوار نہ گولے ودا۔ ہن سئیں جیڑھے ویلے او انہاں دروازہ کھڑکایا تے اچل چیتی اے تریمت اٹھی تے بھانویں اتوں تلوار ڈھہہ پئی۔ پتہ نئیں کیا حادثہ تھیا۔ تے تلوار ایں تریمت دے سر توں پھر گئی تے پھڑکار دی آواز دو تے اے گبھرو اٹھا ایں ڈٹھے تے ایندی دلہن جیڑھی اے او تڑپدی ودی اے سر توں تن توں جدا تھیا پے باہروں دروازے دے اتے یار آئے کھڑن جنہاں نال متھ متھی ہوئی ہئی کہ بھئی میڈی زال تہاکوں ایویں ٹکر کھویسی جیویں تہاڈیاں زالیں میکوں کھوایا ہا مارکا رنگ اچ بھنگ پئے گیا اے یار باہروں آوازاں ڈیون ایں کنڈا کھولا ایں آن کے ڈٹھا سارے سنگتی کٹھے تھئے تاں زال تاں اوندی موئی پئی ہئی انہاں آکھے ہن کیا تھیسی سئیں مارکا بادشاہ دا پوتر آکھے کہ میں تاں سویرے پھائے چاڑھ ویساں کیوں کہ زال میڈی قتل تھی گئی اے قصور میڈا کوئی کونی درکھان دے پوتر آکھے توں گھبرا نئیں ایہ قتل میں آپݨے سر تے چیساں۔ اوں آکھیا توں کیویں چیسیں؟ اوں آکھیا جی میں آکھساں جے بھئی میں پینگھا بݨوایا ہا، میں آکھیا میں آپݨی بھرڄائی کوں پینگھے تے سوار کریساں، میݙی ذال تے میں اساں پینگھا ݙیوݨ آئے ہیں تے با شہزادی پینگھئی بھوکا سٹئے تے میݙی ذال کوں کڈھیس ڳالھیں، میکوں لڳی اے کاوڑ، میں کہاڑا چا کے ایندا سر کپ سٹئے۔ اتو بولے سئیں جٹ دا پتر اوں آکھیا نا نادر خان دا پترا تو آرام کر کھڑ تیکوں میں بچائیساں اوں آکھیا او کیویں بچائے سئیں اوں آکھیا بھئی میں آکھیساں کہ بھئی میں تے میڈی زال اساں ایندے واسطے پھلاں دے گلدلستے گھن آئے ہیں سوہنے سوڈھے بنڑا تے ڈوا کے اساں آن کے ایکوں پیش کیتن ایں میڈی زال کوں گالھیں کڈھین تے ایں سارے پھول اساݙے منہ تے مارن۔ میکوں کاوڑ لڳی اے، جٹ دے پتر آکھے، میں کئی چائی آیاں، میں کئی نال آ کے ایندا سر کپ سٹے تاں اے مر ڳئی اے، اے قتل میں کیتے۔ اتوں کھڑا وزیر دا پتر، یار تاں ہائیں نہ چھیکویں، اوں ویلے دے یار وی ݙکھائے مارکا کہ اوں ویلے یار کیہو جئے ہوندے ہن، تساں ہاں ناں کریسو، ہلدے چلدے رہسو تاں کسے دا وی مزہ آسی، تساں وی انجائے کریسو تے میں وی انجائے کریساں میکوں کسا بھلسی وی کائنا۔ مارکا، کیا تھیندا ہے سئیں کہ ہن اتوں وزیر دے پتر دی واری آئی اوں آکھیا سئیں میں تہاکوں بچائیساں۔ سئیں توں کیویں بچائیسیں؟ اوں آکھیا جی میں آکھیساں کہ میں نو لکھا ہار بنڑوایا ہا اپنڑی بھرجائی واسطے با شہزادی واسطے۔ میں تے میڈی زال نو لکھا ہار چا کے آئے ہیں اساں آنڑ کے ڈٹھے کہ اساں آکھئے کہ بی کوں ہار ونج کے پولا میݙی ذال ہی گہار پواوݨ لڳی ہے اوں آکھیا تیں کی بدبو آن کھنڈائی ہے اتھاں تیݙے وچ تاں بدبو آندی ہے ایں میݙی ذال دی کیتی ہے بیزتی میکوں لڳی ہے کاوڑ میں ایندے سر تلوار نال کپ سٹئے ہݨ سارے سنگتیاں نے صلاح مل گھدی ہر بندے نے آپݨے

کوار دی سالی آندی اے تے او ناشتہ گھن تے آندی اے۔ اے بہوں پرانی ساڈی ثقافت دی ریت ہیوے مارکا اے گھن تے آئی تے ایں آن کرنگ ڈٹھا تاں اگوں ایندی بھینڑ دی لاش پئی ہئی۔ اے بئر بھنی ایں بادشاہ دے اگوں ونج کے کوکی ایں آکھے سئیں مہربانی کرو ظلم تھی گئے میڈی بھینڑ قتل تھی گئی اے۔ بادشاہ نے اپنے پتر کوں سڈوا سدا گھلا بھئی بھاجا میڈا بچڑا۔ آ ونڄ پیشی بھگتا۔ ماکا بادشاہ دا پتر آ گیا۔ اوں آکھیا ہاں بھئی تیں ایکوں کیوں قتل کیتے؟ اوں آکھیا جی بس میکوں نئیں پتہ اے قتل تھی گئی اے میڈے کولوں تے میکوں جو حکم ڈیو بادشاہ نے آکھیا کہ میڈے پتر کوں پھانسی چاڈھو۔ نال کڑا درکھان دا پتر مارکا اوں آکھیا ناں سئیں ناں اے قتل بادشاہ دے پتر نی کیتا اے قتل میں کیتا ہے اوں وا پوری کہانی رات آلی سنوائی کہ میں ایویں ایویں پینگا گھن کے آیاں میڈی زال تھوں ایں پینگا ای نی گھدا ایں الٹا جھنکاں ڈتیاں میکوں کاوڑ لگی اے میں کہاڑا چا گیندی کچھی کر سٹی اے۔

تے ایں انہاں پھلاں دا گلدستہ ای بھکا سٹا ہے تے ایاں آکھیا کہ بو آن کھنڈائی وے تے میکوں کاوڑ لگی ہے میں کئی چا ک ایندی گچی کپ سٹی ہے مالکہ چس آندی پئی ہے تاں ایویں واہ واہ ضرور کیتی رکھا ہے تے کوشش کیتی کرو اے لوک قصے ہن کوئی نی گھتیندا اپنی اپنی وال تے شیئر کر ڈتا کرو تاکہ زیادہ توں زیادہ بال بلوڑے گڑ دے روڑے میڈے قصے سن سگن۔ میں وݙی محنت نال اے قصے تیار کرے ناں سنگتیاں واسطے، ٻالاں واسطے۔ وݙاں کوں تاں انہاں قصاں دی شاید لوڑ نہ ہووے لیکن ٻالاں کوں انہاں قصاں دی ٻہوں ضرورت اے کیونکہ ایہ ساݙی ثقافت دے ٻہوں پراݨے قصے ہن جیڑھے میں تہاں سنگتیاں دے نال شیئر کرے ناں۔ اوں آکھیا جی جٹ دے پتر آکھیا جی میکوں کاوڑ لڳی اے میں کئی مارا اے تے ایندی ڳچی کپ سٹی اے تے ایہ قتل میں کیتا اے۔ بادشاہ آکھیا اے کہ جٹ دے پتر کوں وی پھائے لا ݙتا ونڄے۔ اتوں وزیر دا پتر بھلا اگاں اوں آکھیا نہ اسیں بادشاہ سلامت تے تریہہ کوڑ کھڑے مریندن انہاں تریہاں بادشاہزادی کوں قتل نئیں کیتا بادشاہزادی کوں قتل کیتے میں میں گھن آیا نو لکھا ہار بڑی آس امید نال بادشاہزادی میڈا ہار ای میڈے منہ تے مارے تے میڈی زال کوں کڈھیئنس گالیں میکوں لگی اے کاوڑ میں تلوار نال ایندی گچی لا سٹی اے اے ہے تلوار جیندے نال میں بادشاہ دی قتل کیتی ہے۔ بادشاہ آکھیا بھئی وزیر دے پتر کوئی پھا لا ڈیتا ونجے۔ ہن وزیر دا ہکو پوترا بادشاہ دا وی ہکو پوترا وزیر نے پتر دی سائیڈ گھدی مارکا تے اوں بادشاہ کو آکھاں کہ بادشاہ سلامت میڈا دل آدھے کہ انہاں کو پھائے نہ لاؤں چاراں کوں انہاں کو جلا وطن کر رہوں۔ انہاں آکھیا اسی بہترین صلاح ہے۔ انہاں سئیں چارے بنداں کوں آکھا بھئی جیڑھی کشت چاونڑی وے خزانے چوں چاؤ تے دفع تھی ونجو تے ولا ایں ملک اچ نہ ولائے۔ مارکا چارے سنگتی سامان ٻدھ تے ٹر پئے۔ ٹردے وگدے سفر کریندے اگوں ونجن تاں ہک بزرگ اے جیہڑا منجی چریندا کھڑے اوں انھاں چاراں جوانیں کوں ݙٹھے تاں پہلے رنے ولا کھلے تاں بادشاہ دا پتر آہدے بابا چاچا جی تساں رنے کیوں ہو تے تساں کھلے کیوں ہو ساکوں ایہ راز ݙساؤ تاں بادشاہ نے اوں جیہڑا منجی چریندا کھڑا ہا اوں آکھے سئیں کھلا ایں واسطے ہاں کہ چار سنگتی اللہ تہاݙی سنگت سلامت رکھے تے رنا ایں واسطے ہاں کہ میݙی اولاد ہے کوئناں تے میں آں ٻہوں وݙا سوراخی، میں آں وݙا پیرواڈھی تے میݙے کول ٻہوں وݙا فن اے، میکوں افسوس اے کہ میݙا پوتر اے کوناں نہ میݙا کوئی شاگرد بݨے ٻئے میں جیکوں اے فن ݙیواں ہا۔ انہاں صلاح کیتی، جٹ دے پوتر آکھا یار میݙا کم اے میکوں سوراخی بݨݨ ݙیو۔ انہاں اونکوں دلوں اجازت ݙتی۔ ہکا ڳالھ ذہن اچ رکھیں کہ جݙاں وی ٹکر کھاویں یا کتھاؤں ٹکر گھنݨ ونڄیں چار بنداں دی روٹی منگیں۔ ترائے دی ارواہ کریں آپ کھا گھنیں۔ اوں آکھیا جی بالکل ٹھیک ہے سئیں۔ درکھاݨ دا پتر سئیں ہݨ سوراخی دا کم سکھݨ لڳ ڳئے مالکا۔ ایہ ترائے جوان اڳوں تے ٹر پئن۔ اڳوں ویندن ہک شہر آ ویندے سئیں اتھاں ونج کے پانی پیندن تھوڑا جیہا ریسٹ کریندن تاں ہک ڈاکٹر ہوندا ہے او ڈیدا ہے انہاں کوں او پہلے کھلدا ہے ولا روندا ہے پہلے کھلن لگ ویندے مارکا ولا رون لگ ویندے بادشاہ دا پتر پوچھدا ہے سائیں تو کیوں کھلدا ہے تے تو کیوں روندا ہے ایندے وچ کیا راز ہے اوں آکھیا سی راز کوئی کوئی نہیں میݙی وی اولاد کوئی نی میں وی چھڑا چاݨ آں تے حکیم میں ایݙا وݙاں ڈاکٹر میں ایݙا وݙاں نیاز حسین ہاشمی کہ میں اگر دوائی ݙیواں تاں میں مردے کوں پنج ست منٹ واسطے جیوا گھنداں تے اوندے کولوں پچھ گھنداں بھئی تیݙی موت دی وجہ کے بݨی ہے میں ایݙا وݙا حکیم آں لیکن میکوں ارمان ہے میݙا کوئی شاگرد کوئی نی میݙا کوئی پتر کوئی نی۔ انہاں آکھیا بھئی اے کم وی بڑا ضروری اے، ایں انہاں وزیر دے پتر کوں آکھا کہ یار توں ڈاکٹری سکھ۔ ہن وزیر دا پتر اتھاں رہ پیا، انہاں آکھا ہکا گالھ ذہن اچ رکھیں جڈاݨی روٹی گھنیں، چار بنداں دی روٹی گھنیں، ترائے دی ارواح پٹھیں، چوتھا توں آپ کھاویں جا۔ ٹھیک اے سئیں مالکا، ڈو بندے ہن راہ اچ کھڑ گئے، یعنی جٹ دا پتر ہی کھڑ گیا تے اگوں وزیر دا پتر ہی کھڑ گیا۔ ایویں شہر اچوں نکلدے پئے ہن وت انہاں دے ہک بزرگ تے نگاہ پئی او وی پہلے کھلݨ پئے گیا تے وت رووݨ پئے گیا انہاں آکھے سئیں کھلدے کیوں ہیوے تے روندے کیوں ہیوے اوں آکھے سی کھلدا ایں واسطے ہاں جو تہاڈیاں سنگتاں اللہ مولا سلامت رکھے تے روندا ایں واسطے ہاں جو میڈا وی کوئی کونی کوئی میڈا ہووے ہا تاں میں ایڈا وڈا کاریگر ہاں کہ میں اڈݨ کٹوری بݨا گھنداں جیندے تے بندے چڑھ کے سفر کریندن، میں ایڈا وڈا ماہر کاریگر ہاں۔ انہاں آکھیا یار بندہ تاں بڑا کمال ہے۔ او آدھن کوئی ہوویا جیڑھا ساڈی شاگردی اختیار کریا تے اساں اوکوں جیڑھے نا اپنا فن سکھاواں گا۔ درکان دے پتر بادشاہ کن ڈٹھا، اوں آکھیا بادشاہ دا پتر ناراض نہ تھیویں تاں میڈا کسب ہے، میڈا برادری دا بندہ ہے، میں اپنا فن سکھداں توں اگوں تے ٹر پیا۔ ہن سئیں ترائے بندے رک گئے۔ بادشاہ دا ٻچڑا کلھا تھی ڳیا تاں سفر کریندا پئے۔ ہک جاء تے تس لڳی سی ٻہوں ڈھیر ساری۔ پاݨی دے پرا مریندا ہویا ہک جنگل بیابان ءچ آ کھڑئے۔ اتھاں ہک کوئی کوئی تالاب نظرئے۔ ایہ اوندے چوں پاݨی پیوݨ لڳئے تاں مشکی نانگ نے ایویں سر کڈھئے مالکا! ایندے کول تلوار ہئی کیونکہ بادشاہی خاندان دا بندہ ہا۔ ایں اوندی تلوار نال اوندی گچی کپی۔ اوندے سر اچوں نکلا ہک مڑکا تے مڑکا بہوں سوہنڑا ہا جیہڑا پرے ونج ڈٹھا۔ ایں بھج کے بادشاہ دے پتر مڑکا چایا۔ ایں آکھے ہووے نا تاں ایکوں پانڑیں اچ دھوواں چا۔ دھو کے کیونکہ نانگ دی زہر ہے ایندے وچ تے مڑکا قیمتی ہے ایکوں ولا کتھیں میڈے موڑ تے کم آسی۔ ایہ جیویں جیویں مڑکے کوں دھووݨ واسطے تلاء اچ لاندا گیا اونویں اونویں پاݨی ہیٹھاں ویندا گیا۔ مارکا ایہ وی تلاں لاندا گیا، تلے لاوے تاں کیا ݙیکھے، ہک ملک اے، ہک شاہی اے، دنیا ٻیٹھی اے، کوئی ترکڑی چائی ٻیٹھے تاں ایویں چائی ٻیٹھے، ساہ اوندے وچ ہے کوئناں، او کوئی پریاں دا ملک اے، تاں بڑا حیران بڑا پریشان بھئی کیڑھی ملک اچ آ گیاں کیڑھی وستی اچ آ گیاں ہنڑ سئیں ایں آکھیا بھئی یار پتہ کراں گولاں تاں سہی آخر اتھاں آدم ذات جو اتنی ساری بیٹھی اے تے بیٹھے ایویں ہن جیویں انہاں اچ ساہ کوئی نئیں تے انہاں دا کوئی سردار کوئی رعیت دا مالک کہیں دا تاں پتہ کراں اے ایویں گیا تاں ایکوں ہک سجا ہویا گھر لبھا ایہ اوندے ءچ ونج وڑا تاں ڈیکھے تاں اگو بات شہزادی بیٹھی ہے تے بات شہزادی ایڈی سوہنی ہے کہ اوندیاں لائٹاں پورے کمرے کوں روشنی کیتی کھڑیاں مارکا پہلے بات شہزادی رنی ہے وت کھلی ہے اوں آکھیا رنی کیوں ہے تے کھلی کیوں ہے اوں آکھیا رنی ایں واسطے ہاں کہ میں آدم زاد رنی ایں واسطے ہاں کہ ہنڑے میڈا گھر آلا آسی تیکوں کھا ویسی کیوں کہ میں ہک دیہہ دے تابع ہاں۔ تے کھلی ایں واسطے آں چلو آدم ذات تاں ہک دفعہ ڈیکھی دیویں۔ مارکا قصہ دا مزہ آندا پئے تاں ضرور ساں کوں میسج دے وچ وا وا، ہا ہا، نا نا کائے نہ کائے شئے ضرور لکھی کرو تاکہ ساں مطمئن تھی کے قصے سنواؤں تاکہ قصہ ساڈا لوگ سماعت کریندے پئن۔ ایجھے قصے اگر تساں سنے ہوئن پہلے تاں بے شک سارے قصے کوں تساں نہ سنو تساں اوہ تے سکپ کر ڈیندو۔ ایہ آہدا ہے کہ جیہڑا دے آئی نا اوکوں میں مارایاں او نانگ دی شکل اچ میکوں ملے اوندے سر اچ ہک مڑکا ہئی او مڑکا میں ایہ چائی کھڑاں با شہزادی وڈی خوش تھئی اوں آکھیا دے توں ساڈی چھٹ گئی ہے جان اصل کم ایں مڑکے دا آ ہن جلوں تے آ باہروں نکل جلوں ایہ اونہے تلاب اچوں نکلن بئیر سارلی جنگل دی کرن سائر سپٹا مارن ٹوراں مارن مارکا جیڑھے ویلے تھکین تے وت آون اونویں تلاء اچ وڑن اونویں پاݨی لہہ ونڄے ایہ آ کے اپݨے تخت تے ٻہہ ونڄن ایہ ہݨ بادشاہ دا پتر ایں شہزادی نال کر گھندن نکاح مارکا ایہ وسدے رسدے پئے ہوندن ہک ݙیہاڑے سئیں کیا تھیندے کہ باد شہزادی تے ایہ باد شاہ ݙوہیں ٻاہروں نکلے ودے ہن تے بادشاہ شکار تے ودا کوئی بادشاہ آئی شکار تے ودا شکار بادشاہاں دے شوق ہوندن تاں بادشاہ نے ڈٹھا کہ اتنی خوبصورت سواݨی ذال کیا بات ہے کیا حسن ہے کیا نزاکت ہے کیا نخرہ ہے ایندے دل اچ پئے گیا چور ایں فوجیاں کوں آکھئے کہ میکوں ہر قیمت اچ ایہ لڑکی چاہیدی ہے۔ فوج انہاں دا پیچھا کیتا۔ اے آئے تلاء اچ وڑے۔ اے تاں کول تاں ہئی مڑکا۔ اے تلاں لائے گئے۔ پاݨی اتاں تار تھی گیا۔ فوج گلیندی گلیندی پچھاں ول آئی۔ بادشاہ دے کوں ونڄ ݙسونے کہ ایویں ایویں سئیں ہک تلاء ہئی۔ تلاء اچ او وڑن۔ او غائب تھی ڳئن۔ ساکوں ولا نی لبھے۔ اوں آکھئے میکوں ہر قیمت اچ اوہا ذال چاہیدی اے۔ اوہ سواݨی چاہیدی ہے۔ مارکا ایں مکاراں خاتون سݙیاں۔ ہک مکاراں آکھئے کہ میں او اے جیݙی وݙی مکاراں کیونکہ میں اسمان کوں ٹاکی لائی ہے تے اڄ تکر میکوں کہیں نی پچھا۔ اچھا اوں آکھئے سئیں ٻئی مکاراں کوں سݙو۔ اوں آکھئے میں او مکاراں ہاں جئیں اسمان کوں ٹاکی لائی ہے تے ولا تروپئی نی وی بھرا۔ انہاں آکھیا وی اے تاں وڈی مکارا اے۔ اچھا اوں آکھیا کم ڈسا، پاشا سلامت کم ڈسا۔ اوں آکھیا کم اے فلانے تلاء دے وچ کوئی خاتون راہندی اے، او جیڑھے ویلے بئر مل آوے تاں جناب اوکوں کہیں طریقے ولا تے ولا کے میڈے دربار وچ پیش کر، منہ منگا انعام گھن۔ اوں آکھیا اے کوئی کم کوئی نی میکوں اوں تلا دے بالوں ناں ہک گھریڑا بنڑا ڈیو گھریڑا مارکا سمجھیندے او کلی یعنی ککھاں دا گھر اوں آکھیا میکوں ہک گھریڑا بنڑا ڈیو میں اتھائیں راہندیاں کڈاہیں تاں تلا اچ بہر نکلسی لیکن ہک کم بیا کرو اتھوں سلنگ کھٹواؤ سدھی اوں جنگل تائیں جتھاں میڈا گھریڑا ہووے جڈنڑ او میڈے کول گھریڑے تے خاتون آوے اتا بناؤ رسیاں میں او رسی چھکیساں اتھاں وگن ٹل ایڈو فوج ونجے آ او کو جھپن تے گھن آون اتھاں معرکہ سلاہ پسند ایو نے خاتون سئیں بڈھڑی جیڑی مکارا ہئی ای کو کلی گھت ڈتی نے اوں دربار دے وچ یعنی اوں جنگل دے وچ اے اتھاں راہندی پئی اے۔ اے باہروں نکلین آ باشاہ تے باشہزادی تلاء اچوں تاں انہاں ڈٹھا تھی ہک بڈھڑی اے بڑی نیک اے بڑی عبادت گزار اے ہر ویلے اللہ اللہ کریندی اے توبہ توبہ کریندی اے نمازاں پڑھدی اے سجدے ڈیندی اے۔ اے اوندے جال اچ پھس گئی۔ باشہزادی ایں اونکوں آکھا کہ اماں توں اج تاں کلی بیٹھی راہندیں چلو تلاء اچ میڈے کٹھے آ اتھاں کھاون پیون دی وی سبو کجھ اے تاں باقی چلو ڈو جو ہوسوں کوئی حال ویلا ہک بئے نال کریسوں بیٹھیاں کوئی گپاں شپاں لا باسوں ایکوں صلاح پسند آئی بڈھڑی تاں آئی ایں کم دے پاروں ودی آئی او انہاں دے نال لگی گئی او تلاء اچ بڑ گئی بادشاہ ستا پیا ہا ایں اوں باشہزادی کوں آکھئے کہ آ جلوں بادشاہ دے آرام اچ خلل نہ پاؤں آ باہروں سیل سپٹا مار آؤں۔ اے گئی ایں وادشاہ دے سراندوں او مڑکا چاتا مڑکا چا کے اے دریا تلا توں باہر نکل آئی قبلہ تے جیہڑے ویلے اپنے گھریڑے دے کول گھن آئی ایں او رسہ ہلایا فوج تاں اگے تیار کھڑی آئی فوج مارا جھٹ انہاں باشزادی کوں گھدا چا مکاراں نال بادشاہ رہ گیا اتھاں مڑکا ہا خاتون کول نہ بادشاہ کول مڑکا پہنچا نہ بادشاہ اتھوں نکل سنگا بادشاہ اتھاں گزریندا پے مارکا خاتون کوں گھن آندن دربار اچ بادشاہ اوکوں اکھیندے میں نال کر شادی اوں اکھے شادی میں تیرے نال کریندیاں لکن شرط اے اوں اکھے جی ڈسا اوں اکھے جونج ایڈا وڈا کر ایڈا وڈا کر جو پورا علاقہ آوے، پوری رعیت آوے، سارے لوگ آون، ول جیڑھا بندہ آ کے نا چار جواناں دی کٹھی روٹی منگے اوکوں میڈے کول پیش کیتا ونجے۔ انہاں آکھیا جی ٹھیک ہے سئیں، ڈیٹ رکیچ گئی، ہوکے مل گئے۔ اڈو جیڑھا ہے نا جیڑھا بندہ ہئی نا جٹ دا پتر او جیڑھا پیرو آڈھی دا کم سکھدا کھڑا ہا او ہی اپنا کم مکا کے اوکوں ہی ذہن اچ خیال آیا ہووے نئیں تاں اپنے یاراں کوں گھولاں مارکا او اتھوں ٹرا استاد کولوں اجازت گھن کے اونہہ نے سنگھ سنگھدا آیا تے پرا مریندا آیا تے پیرا گلیندا آیا۔ اوں آ کے وزیر دے پتر کول پہنچا جیہڑا ڈاکٹر دی دکان تے کم کریندا ہا۔ اوں کوں ونج کے ڈسا کہ یار چار سنگتی آسے۔ میں تے توں ہن بئے ہیں باقی ڈو گل گئن انہاں کوں ونج گلیندے ہیں تے ہن ودھ کے تئیں کٹھے تھیندے ہیں۔ فن ہن ساڈے کول بہوں آ گئن۔ چلو روزی روٹی کماسوں ودے کھاسوں ودے سلسلے کار چلسن پئے۔ مارکا۔ اے آہدے کیسیں ہن اے ڈو سنگتی ٹر پیسیں تے اگو تے آوین پیرا چائی آئے گلیندے آئے اگو درکھان ٹکر گیا دکان دو تے جوان بیٹھا آئی نہ تیجا سنگتی اوکو نہ رلونے اوندے ساندر ستر چوونے جڑا کہ اڈن کٹوری بنے ڈا معرکہ، اے ہݨ چار سنگ ترائے سنگتی رل ڳئے، اے ہݨ چوتھے سنگتی بادشاہ دے پتر کوں ودھے ڳلیندے ہئن، اے پیرا چاہیا ہے، اے اوں گھریڑے تے آݨ کھڑے، اوں کلی تے آݨ کھڑے جتھاں تریمتی دے پیرے ہئن تے جواناں دا پیرا ہیا۔ انہاں اوہ پیرا چاہیا تے پیرا چا کے تے ٹر پیا، او سرنگ دے وچوں پہنچن تاں اڳوں کوئی شادی دا سمیں تے دنیا اچ جھکی پئی اے تے لنگر چلدے پئن تے چونکہ انہاں نے ہک ریت رکھی ہئی کہ جیڑھا بندہ وی روٹی گھنݨ ویسی او اکھیسی کہ چار ڄݨاں دی روٹی ݙیو چار ڄݨاں دی روٹی گھنسی ترائے دی ارواح بھیجیسی تے چوتھا آپ ٻہہ کے کھاسی ہݨ درکھاݨ دا پتر روٹی گھنݨ ڳیا ہئی آکھیا چار ڄݨاں دی روٹی ݙیو او تاں کڑوا دے وچ ہین جو باشہزادی شرط رکھی ٻیٹھی ہئی بھئی جیڑھا چار بنداں دی روٹی منگے اوکوں میݙے کولھ گھن آؤ۔ انہاں اوکوں پکڑ کے باشہزادی دے حوالے کر ݙتا۔ تھوڑی دیر دے بعد ڄٹ دے پوتر آکھا یار پتہ نی اتھاں ای ٻہہ کے کھاوݨ لڳ گئے۔ او وی مر کے اتھ ٹر پیا۔ او آیا اوں آ کے آکھا چار جواناں دی روٹی ݙیو۔ انہاں آکھیا سی ٻیا چار جواناں آلا آ گئے۔ انہاں اوکوں وی پکڑا تے باشہزادی دے پیش کر ݙتا۔ ہݨ پچھاں بچ ڳیا ہکو وزیر دا پتر۔ او بیٹھا ہا اوں بڑی دیر انتظار کیتی اوں آکھیا یار ڈوہیں جنڑے غیب تھی گئین او آیا اوں آ کے بھاجی دان کول منگی بھاجی اوں آکھیا چار جواناں دی بھاجی ڈے انہاں آکھیا سی چار جواناں آلا ہک بیا وی آ گئے انہاں اوکوں وی پکڑا تے باج شہزادی کول پہنچا ڈتا باج شہزادی انہاں کوں ونج یکا حال ڈتا کہ ایویں ایویں جیہڑا میݙا گھر آلا ہے، او بادشاہ تہاݙا قصے سݨویندا ہا، تہاݙیاں ڳالھیں سݨویندا ہا، تہاݙی سنگت دی ڳالھیں تے ہسیندا ہا ساریاں۔ تے او ایں ویلے مصیبت اچ ہے، فلاں جگہ تے، تے اوندی مصیبت دا جیہڑا نجات ہے ناں، او ہے ایہ جیہڑی ٻڈھڑی سامݨے ٻیٹھی ہے ناں مکاراں پینگھے تے جھوٹدی۔ ایندے کول اے مڑکا، او مڑکا اگر تساں حاصل کر گھنو تاں میڈے گھر آلے کوں آپنڑے یار کوں گھول سنگدے وے، نئیں تاں تساں نی وے گھول سنگدے۔ اے درکھان دے پترا کیا تساں میڈے تے چھوڑ ڈیو، میں جانڑاں تے مڑکا جانڑے، میکوں تھوڑا جیہا ٹائم ڈیو۔ او گیا ڈوجھی مکاراں کول، پنڑڑے کوں پنڑڑا نی بھاندا، کتے کوں کتا نی بھاندا مارکا۔ اے اوندے کول گیا، ایں ونج کے اوندے کنیں حال احوال پچھا کہ سیانڑی توں ڈھیر ایں، تے تخت تے او ٻیٹھی اے۔ اوں آکھیا یار ایویں ایویں تھیا اے۔ ایویں ایویں اے کلٹی کر گئی اے۔ میݙے کول نئیں تھی سڳی۔ اوں آکھیا اچھا یار کوئی طریقہ ݙس ایندے کول ایندے نال رسائی دا کوئی طریقہ ݙسا۔ ایندے کول کوئی چیز ایسی اے جیڑھی میں حاصل کرݨا چاہنداں۔ اوں آکھیا ٹینشن نہ گھن۔ ایندا ہک پترا اوندا ناں بنہ ہا۔ اوکوں متھد وچ لگی ہئی ڈوئی اے پکیندی کڑی ہئی بھت۔ او منگدا ہا بھت ایں اوکوں ماری ہئی ڈوئی متھد اتے اوندے ڈوئی دا نشان ہے۔ اوندا ناں بنہ ہئی تیڈی ڈاڈی دا ناں اے ہئی تیڈے پیو دے ناں اے ہئی۔ توں ونج کرنگیں ایندے کول ونج اینکوں آکھ میں بنہ میں تیڈا پوتراں میں والایاں اے تیڈے چکر وچ آویسی تے وت جو ایندے کول حاصل کرنا چاہندیں حاصل کریں۔ ایاں کچھے ول ڈوئی چا تے میڈے سر اچ مار درکھان دے متھے دی چی ماری ڈوئی اتا پے گئے نشان مارکا اے درکھان دا پتر اوں کاراں مائی کول پہنچ گیا جیڑی آدھی آئی کہ میں اسمان دی ٹاکی پاڑاں تے ولا تروپئیں نہ بھراں تاں اے اوندے کول ہن جیڑے ویلے پہنچا مارکا تاں ایں ونڄ کے اوکوں آکھا کہ میں تیݙا پتراں، بناں جئیں دے متھے دے اتے ݙوئی دا نشان ہئی، میݙی ماء دا ناں فلاݨی ہئی، میݙے پیو دے ناں فلاݨا ہا، ایہ چوں کے پتر واسطے ودی ہئی لوندھی، ایہ تکھی تکھی لتھی پلنگ توں، ایں اوندا متھا چماں تے اوکوں چمدی چٹیندی رہ گئی، اوکوں آپݨے کوٹھے دے وچ مرکا گھن گئی، جیڑھے ویلے کوٹھے ءچ گھن گئی تے اوکوں حال حوال پچھس اوں آکھیا توں اتھاں پہنچی کیویں ایں تے شاہی کیویں ملی ہئی؟ اوں آکھیا سارا راز اوں مڑکے دے وچ اے۔ اوں آکھیا اماں او کیڑھا مڑکا؟ اوں آکھیا اے ہئی کنجی، صندوق دی ابھی چنڈ دے وچ او مڑکا پی ہئی، اوکوں ڈیکھ چا تے ولا اتھاں ای رکھی آویں، جو او وڈے کم دا اے، وت کراہیں کم آسی تے ولا کیتاہیں وچیسوں۔ او سیں گیا درکھاݨ دا پتر اوں ونڄ کرانگیں چندرا کھولا صندوق دی ابھدی چونڈ اچ اوں لال چایا او مڑکا چایا اوں گھتا کھیسے اچ تے چپ کر کے مر کر ٹر پیا آ گیا با شہزادی کولوں او کو آکھا سی بی مڑکا میں گھن آیاں اون بنڑائی اڈڑ کٹوری کیونکہ اڈڑ کٹوری بنڑاوݨ دا او مسٹر ہا چارے چڑھ بیٹھے اوندے اتے آ لتھے میاں اوں تالاب دے اتے اتھوں مرونے ٹبی۔ بادشاہ اندر ستا پیا ہا، نیم بیہوش حالت اچ ہا، مرݨ آلا ہا مالکا۔ او جیہڑا ڈاکٹر ہا جیہڑا آدھا ہا کہ میں پوڑی ݙیواں تے پنج منٹ بندہ جی آندے، اوں اپݨی پوڑی ݙتی تے بادشاہ اٹھ بیٹھا اوں اگے مالکا کچی نندر اچوں اٹھا کھڑایا وے تاں مالکا اے اٹھی کھڑا تے ہݨ کے تھیا اے چارے نہ رلے اے آ گئے بادشاہ دی کچاری دے وچ۔ اپݨے بادشاہ دی کچاری دے وچ تے بادشاہ کوں آکھ کے ݙسوس میں تیݙا پتر ہاں۔ او پہچاݨ گیا اے وزیر دا پتر اے، اے درکھاݨ دا پتر اے تے اے جٹ دا پتر اے، اساں چارے یار سلامت ہیں، اے پنجویں اے تیݙی نونہہ، ایکوں وی اساں گھن آئے ہیں، اے خدا دا امتحان ہا جیندے وچ اساں چارے یار مبتلا ہاسے، اساں اج امتحان اچ پاس تھی کے ول آئے ہیں تے ساکوں رکھیں تاں ٹھیک ہے نہ رکھیں تے اساں واپس ویندے پئے ہیں۔ بادشاہ نے آکھیا کہ میں تیکوں قتل معاف کیتا ہے تساں اتھاں ای رہو تے تساں اتھاں ای وسو۔ او مارکا اتھاں وسدے پئے ہن اساں اتھاں انہاں دا قصہ کتی بیٹھے ہیں۔